Ringtute zingah thupuan bu hi hrethiam lo tak tak tam tak kan awm awm e. Kei ngei pawh hi rei tak Isua ka zawi hnu thlengin thupuan bu hi ka man fuh hlei thei lo va. A man lo vek vek chuan thupuan bu hi chhiar enah pawn en lo va, a hlauh hial te paw'n hlau thin a ni. Chutih rualin thupuan buaipui em em ringtute tam tak an awm bawk a. A then phei chu thupuan bu a an hmuh thute avangin neih zawng zawng hrala Isua lo kal lehna lo nghak mai te pawh sawi tur an awm a ni. Isua ina a lehkhathawn a ni a. Pawimawh hle bawk si a, chiang taka kan zir a ngai a, he video ah hian kan thiam hmang hmangin kan zir ho leh ang a, ngun takin ka ngaithla dawn nia.
Rhyme and reason.
Lei zir tan nghal ang aw, kan zir tan phat a. Zawhna kan zawh tur pawimawh em em mai chu thupuan hi tute tana ziah nge tih hi a ni. A lo dawngtu turte zirin, Nang leh kei hian kan man ve phak dawn em tih a chhuhchhuah thei a ni. A lo dawngtu turte thupuan bungkhat changsawm pakhata kan hmuh chu Kohhran pasarih te an ni a. Heti lai Kohhran pasarih te Asia ram awmte hi Pemkhawm mipa ngai ve tak niin an lang bawk a, chuvang chuan kan hriat tur hmasa ber leh kan pawm tur hmasa ber chu hmanlai Kohhran member pangngai ve tak tak te tan a zia ni a, lehkha lamah pawh keinia e thiam bik lo, thlarau lamah pawh khi tan awm bik kan hre lo va. Zawl nei an nih vek bik pawh kan hre lo va, annin an hriatthiam theih chuan nang leh kei pawh hian kan pawh pha ve ngei ang, kan hrethiam ve ngei ang tih kha lo ring phawt mai la, phur takin i zir zel ang aw. Vawikhat chu ntia lawm, Theological College pakhatah hian thupuan hi zira Revelation hi zirlaite khan har an ti em em mai a, a an ti hleithei lo a ni. Chutih lai chuan an classroom sirah an janitor an chawkidar khan Bible a chhiar a, a thu puan ngei mai kha a lo chhiar ve a, a lo hlimpui em em mai tih khan va hmu a. Ma kan ti hle a an va kal a, i thil chhiar lai kha i hrethiam a mi? an va ti a, an va zawt a. An chawkidar pa chuan, Hrethiam e a ti a, a ni leh enge engziak a? an ti a, ani chuan awlsam teh in, A tawpa Isua a chak tiin a lo chhang a ni. Chu chu ni mai. Aah, kan chhaih buai viau thin a, Amara chu thupuanah hian eng nge sawi tum ber a tir atang kan hriat nghal tur kan tih chuan Isua a tawp a chak tih hi ni mai ni. Chu chu lo pawm phawt ila, chu chu lo hre phawt ila a rawn inhawng phuk phuk dawn ni. Amara chu hetah hian sawi belh tur tam tak chu a awm a, khati laia kohhran pasarih te kha Eng ang nge an tawn, eng ang rilru nge an put tih kha kan hriatthiampui chuan kan man leh zual dawn a, chu chu i zirzawm ta ila. He lehkha thawn lo dungtute kohhran pasarih te kha tih duh dahna nasa tak tuartute an ni tih kha lo hre hmasa ta ila. Niroa a rawng lal, Niroa leh Domitian te lal lai vel bawr chho kha a nih hmel a, chutih lai chuan tih duh dahna satliah Persecution mai ni lo prosecution dan anga hremna te, execution thahna te. Aah nasa taka an tawrh lai a nia, Kaisar nge Isua, Rome nge Isua Lalram tih a an thlan tir a, aah a thlang sual a thlang fuh lo nia an hriat te, a tha an thah phawk phawk lai kha a nia. Chuvangin an rilru put hmang tur chu tikhan kan ngaihtuahpui thiam mai tawh awm e. A dawt leh ah chuan Indona hmun a ding mek te ni, thlarau indona rap thlak lutuk a. Isua ning tin nge tih Pergamos kohhran te hnenah, Satan a lal thu thleng hunna hmunah i awm tih ka hria a ti. Pergamos ah hian Greek leh Rome Lalram temple tam tak awmna a ni a, hetah hian thlarau indona a thleng mup mup a, Satana ngei thut hmun a ni, tiin Isua khan a sawi a. Kan hriat tur pahnih lehna chu tuar apiang te leh indo nasa apiang ten thupuan hi an hrethiamin an man ang, a chhan chu a tirah lo dawngtute rilru put ang a nih avangin a ni. Keini pawh Va tuar viauin va indo nghal viau thiam lo mai ila, tuar lai mek te leh indo te rilru put kha lo pawtpui ve tum ila, chuti chuan thupuan hi rain hawng phawk phawk dawn ni. China rama Kristian ten tih duh dahna nasa lutuk an tuar laiin, Bible bu an duh ber leh chhiar nuam an tih ber chu thupuan a ni ve daih thung a ni. Chuvangin a tuar apiang te, a indaw nasa apiang te tan a inhawng zel dawn a, chung mite hriat tura ziah chu a ni tih kha lo hre leh ta ila tha awm e. A dawt leh a kan hriat tur pawimawh em em chu thupuan hi inlarna lam thu, apocalyptic literature, a ni a. Inlarna lam thu ah hian Thil pahnih kan hmu thin chu chu symbolism kan ti. Number emaw thu emaw entir ropui tak nei leh imagery hei inlarna te hmua an hmu ang kha thiam dan dana puan chhuahna ang chi hi. Symbolism a entirna chu entirna number four te hi khawvel Tihna a lo ni ta. Entir nan minung pali ka hmu a tih chuan khawvela creature chi hran hran te tihna te lo ni a. Tin seven chu kan hre teuh a, number famkim leh thianghlim tihna te. Six chu seven tling zo lo, famkim zo lo sual. Six six six chu Satan-a number te kan ti a, sakawlh number te. Tin Twelve chu sawm pahnih tih chu Israel kha hnam engzah nge nih hnam sawm pahnih chuvangin mipui assembly, council, representation kim tak tih sawi nga te lo ni leh a, tin nuaih khat leh singli leh sangli tih te thupuan ah hian a rawn lang nual dawn a, chu chu Pathian mite kim tak khami mi sawm Thlah sawm pahnih te atang khan mi sin hnih theuh lo kal khawm tihna te lo ni a, chhiar sen loh tihna te pawh lo ni leh ta zel zel a. Tin, imagery hei inlar nan hmuh thiam ang anga sawichhuahna a hmel chu ni ang, thla chu thisen ang, sakei savom, dragon, tih te tam tak mak tak tak a lo lang dawn a, mahse huphawrh miah loh tur Kan sawi ve duh chu symbolism leh imagery tam tak Bible a rawn lang hi Mizo te hian i hlau lo ang u, a chhiar hrehawm kan ti deuh ni mai thei, a chhiar lui ang u, hriat thiam tumin a chhan chu kan hmel hriat ve lutuk a ni symbolism leh imagery hi kan chungah hian a bet ve tlat a ni maw i kan hmel hriat ve lutuk a ni Kan pawm zawng a ni em aw? Hei numeric symbolism te kan nei ve teuh a, a entir nan a si ruk la in tih te kim tak sawina, maw arsi paruk kher kher tih na mi? Ni lo ve, a entir zawk chu kim takin tih te tina lungthu kimin, ah lungthu chu pathum a awm thin a, thil in balance tak sawina, Maw? I khangtiang khanin heng hi kan hmel hriat ve lutuk a ni. Tin, imagery kan hla thu te hi eni la, eng emaw ni iangin tih te, eng emaw ni dungthulin, eh, chuvangin imagination, ah, ropui lutuk kan neih hi kan lo phu chhuak ve thawt thawt thin a. Chuvangin thupuan bu hi i zuam ve sang rang u Mizo nih chuan kan tawnga rethei te kan ti thin a, mahse kan ngaihtuah nei hausa ve lutuk a ni. Tin, zawhna pakhat in zawt ta ila, mit hi vuina ah kawr dum ha thin vek kan ni lomi. Engvangin nge mitthi vuina kawr dum kan hak thin? Kan tawrh lantirna, kan tawrhzia entirna varvu ni loin a dum thawmhnaw kan inbel thin. Chu chu symbolism a ni. Mithihna kawr dum hakna chang hria hian thupuana symbolism leh imagery harsa tak tak hi ngam sa rin i zir ang u. Chuti ang chuan ka infuih ve duh tlat a ni. Kal ta zel ila, thupuan hi Thuthlung hluithua inchiah zawr hnap Juda hote tan a zia a ni. Eugene Peterson-a chuan thupuanah hian chang zali leh pali a awm a, amaherawh chu thuthlung hlui zulzuia thu zanga leh sawmpariat a awm a ti. A awmzia chu chang awm zat aiin thuthlung hlui reference a tam zawk a ti a ni. Thuthlung hlui bu hi a hawl kim vek a ti bawk a, ih chu chu a awmzia chu thuthlung hlui i hriatthiam poh leh Thupuan in hrethiam ang. Entir nan Pathian thlarau pasarih te tih kha Thupuan Bungli-a khan a rawn lang ta a. I Thuthlung hlui hre ngai lo chuan he thlarau thianghlim bak hi thlarau dang paruk a la awm a niang maw? teh an tiang a. Amar chu Isaiah bung sawm pakhat vel chhiar thin chuan e, heta thlarau thianghlim famkim zia a sawi kha thlarau thianghlim famkim em? Amah chuan I nihna chi hrang hrang pasarih awm maw le? tiin nuam takin an pawm mai dawn a ni. Le kan hriat tur pathumna chu symbolism leh imagery lam thu hi chhiar dan thiam a ngai dawn a. I Mizo te kan nia, heng tiang hi kan lo hmel hriat ve tawh a ni, ngam sar a chhiar tur. Tin, Thuthlung hluibu te i hriat fiah pawh leh thupuan hi a rawn fiah telh telh ang, idea thar em em a awm lo, thuthlung hlui ami lak vek a ni tih kha I kan hriat leh tur bawk a ni. Thupuan tirah hian promise a awm a, a tawpah warning a awm. Hetiang ang lehkhabu hi Bible-ah a dang a awm lo a ni. A tirah promise a awm kan tih chu eng nge? Thupuan hi a chhiar leh pawm apiang in eng thawlna an nei dawn? Blessings an nei dawn, blessed an ni dawn. A tawpa warning chu eng nge? He inlarna thua thu dang lo belh chhah chu Pathianin anmahni hremna belh chhah dawn a. He inlarna thu la bo an awm chuan van ram an kaina tur hi Pathianin la bo ve dawn tih a ni. Tlat mena a rapthlak hle mai. Chuvangin he thu thupuan kan zir hian thil dang lo belh chhah a lo lak pen kawi vel kha a rem hauh lo dawn a ni. Chutia a chhungthu belh a maw, lak bo a maw a hlawm em em si chuan thupuan hi a nihna ang angin mawl tein kan zir hmasa mai dawn a ni. Hei zirna sang zawk theology atangin ngaihdan chi hrang hrang tam tak a awm a, hriatthiam dan chi hrang hrang preterism, historicism, idealism, futurism tih te Tin, a tih duh dahna engtik ang e lo thlen ang tih ngaihdan chi hrang hrang, pre-tribulation, mid-pause, tih te a awm a. Tin, kum sang rorel chungchanga ngaihdan te in ang lo a, pre-millennialism, pause, tih ang reng te a khang tih ang kha. I tunah hrih chuan kan dah chhanga a tul lo kan tihna ni lovin kan zem hmasak tur a ni lo. Kan en hmasak tur chu a thu a nihna ang ngauh ngauhin kan en ang a, nakinah ngaihdan chi hrang hrangah kan lut chauh dawn a ni. Hrilhfiahna leh midang sawi i pawm hmain a chhungthu chhiarin zir phawt rawh tih kha hriat tur palina a lo ni leh ta a ni. Thupuan chhungthu hi tawi tein kan en ho ang a, enge kan hmuh chutah chuan lehkhathawn pasarih kan hmu kan hre vek, a dawt leh ah Thil pathum chhawng sarih a thleng zel a awm a, chu chu, chhinchhiahna pasarih phelh, tawhtawrawt pasarih ham, berhbu, pasarih leih buak, chu chu kan en ang a, tin, inlarna, inlarna hi pasarih vel a awm a, mahse vain kan en hman lo ang a, ih, kan rawn khaikhawm vel dawn ni. A hmasa berah, Kohhran pasarih te hnena lehkhathawn pasarih kan en ang a. Kohhran pasarih ten lehkha thaw nan dawn thap chu fakna thu a ni. Isua khan an thil tih that te a faksak liam liam a. A dawt leh chuan sawiselna. Hei hi Smirna leh Philadelphia hian an dawng ve lo a, a bak panga te hian sawiselna insiam thatna tur an dawng bawk a. Tin fuihna thu an dawng a, lo ti chang chang reuh chutiang khatiang chuan titein tin thutiang chute in tih chang chang chuan chumi kha mi chu in hmu ang. tiin Isua'n a fuih a ni. Isua'n kohhrante lehkha a thawnna chhan ber mai chu hnehtu nih tir a tum a ni. A Greek tawng chuan nikao a ni a, conquer, overcome, hneh tihna a ni a. Hei Nike tih company hming lar tak lo chhiahna hi a ni. Nike se, victorious se a tih a ni. Nike tih atanga lo chhinchhiah ang aw.

Chhawng sarih a thleng zel te kha kan en leh thuak thuak ang. Thupuan bungruk leh bungriat chho ah khan chhinchhiahna sil pasarih phelh kan hmu a. Van lama thil a thlen khan sil an phelh apiang khan leiah thil a lo thleng thin a ni. Entirna pakhat chauh sil pali nan phelh hian pale horse an tia sakawr dang thihna control thei Kha lo chhuak a, chu chuan khan daih te, indona te rawn thlen tir a, tram te hri te hei Corona virus te pawh hi ni thei mai thei. Lei sakawlh te a rawn chawk tho a, indona te a rawn chhuak a ni. Tin, leia population zawng zawng hmun li a then a hmun khat chungah hian thu nei a ni. Chuvangin, sil palina an phelh hian vanah Leah hian thil nasa takin a rawn thleng a, population one fourth in eng emaw ni tawrhna maw eng emaw an lo kal tlang dawn tihna a lo ni ta a ni. Kha kha entirna pakhat lek khang ti khan vana thil an ti a, Leah thil a rawn thleng thin. Chuan a dawt leh a nge kan hmuh, Tawtawrawt pasarih ham. Tikhan Tawtawrawt kha a ngil ten an ham a, pakhat nan ham in thil a rawn thleng a tih khan a thleng chho zel, a thleng chho zel, a thleng chho zel a. Kal zel ila, thupuan bung sawm pawnga atanga sawm paruk ah chuan thin urna berh bu te, balls of rot, kha van an lei bua khawvel ah nge lo thleng, entir nan pahnih nan lei buak chuan tui finriat thi sen ah lo chang a, ahh, thil nung awm zawng zawng te thi fai vek a ni. Hriat tur parukna, Hreawm tawrh tur a awm dawn, van lamah thil a thleng anga khawvel nasa takin a effect dawn. Hetlai tak hi pawimawh em em a, Bible hian expectation chiang takin a set a. In nuam reng dawn tih se tuar leh si ila hriatthiam a har dawn. Marawhchu tawrhna tam tak a rawn thleng dawn a ti hmiah mai a. Eng ang pawh rawn thleng se mak kan ti tur pawh ni lo, kan tuar mai tur a ni. Pathianin min promise chu ka kaltlang pui vek ang cho tih hi a ni a thlamuan thlak em em a ni. leh a chhungthu tawp berna inlarna vision chi hrang hrang kha tam tak a awm a, amaherawhchu chu pathum chauh a hmasa berah chhinchhiahna a ni. Chhinchhiahna chungchang hi zir ho ngei ngei ka duh na chhan chu zaruk sawmruk paruk sakawlh chhinchhiahna hi hlau tam tak kan awm a, a group group a Chi ai hi Mizoramah te pawh hman atang tawhin sawi tur an awm zel a ni. Kan hriat ngei ngei tur chu chhinchhiahna, kan hmuh hmasak zawk leh kan hmuh hnem zawk chu Pathianin a mite a chhinchhiahna hi a ni. Thupuan Bungsaria leh a hnuah Bung Sawmpalia kan hmu a, Israel mi nuaikhat Singli, Sangli, te Pathianin an chal a chhinchhiah tih thu kan hmu. Hetlai Israel mite tih hi ringtu zawng zawng a duh apiang te, hrehawm tuar chhuak a nichina kan sawi Nike changtu te, hnehtu te kha an ni a. Changkuah pei chuan mi chhiar sen lo a ti hial a. Tin, chhinchhiah hrim hrim hi Pathian thil tih ropui lutuk a ni. Pathian hi mite chhinchhiah hmang Pathian a ni. I Kaina khan Abela a that a, Min that ve mai ang a ti a, Pathian hnenah tanpuina dil a, Pathianin engtin e tih Kaina chu chhinchhiah a ti. Abrahama leh a thlahte a chhinchhiahna chu serhtanin, Ringtute min chhinchhiahna chu Thlarau Thianghlimin Pathian hi a mite chhinchhiah hmang a ni a. Diabola, Setana, hian a lo copy ve mai mai zawk a ni. Le Pathianin a mite a chhinchhiah hmang kan ti a, a thlamuanthlak hle mai. A dawt leh a chhinchhiahna kan hmuh chu sakawlh chhinchhiahna zaruk sawmruk paruk kan tih kha a ni a, zawhna kan dawn thin bawk chu he zaruk leh sawm paruk tih hi eng eng emaw Bible leh a awm thin tih a ni a. Aw hei hi a chhan chu zaruk sawmruk paruk hi Greek tawng, Hebraia leh a khatia belhkhawm kha ni a, Latin tawng kha kan belhkhawm ve erawh chuan zaruk leh sawm paruk a lo ni ta a, hei hi thil inang reng a ni. Hriat tur pasarihna, sakawlh number leh chhinchhiahna hlau suh. I hlauh zawk tur chu hei a ni, Isua chhinchhiah nih ve loh hi hlauh zawk rawh. Lekal zel ila, Setana leh a pawlte chungchang han zir zuai ila, thupuana Bungsawm pahnih tang sawm pathumna khan Unholy Trinity, Holy Trinity kan nei a, Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim. Setana hi chu mi copy tu hin i hrim a, Unholy Trinity a nei ve a, chu chu Setana an pu ber. Chuan chu chuan thuneihna sakawlh a pe a, hei sakawlh the beast kan tih hi a ni ta a. a zaruk sawm ruk paruk pawh number of the beast kan tih kha chuan zawl nei der a awm bawk a false prophet zawl nei der hian a campaign pui a sakawlh hian mi buma zawitu tam tak a nei ni tih kan hria a hei hi unholy trinity setana pawl te a ni chuti chuan setana pawl te khan khawpui an nei a chu chu babylon babylon hi nawhchi zuar dragon chunga chuang angin a rawn teh khin a. A himna na tak mi seduce nasa lei lal te leh lei mi ten an ngaih em em an atchilh an addict leh an ruihchilh a ni a a ti a tin lei sumdawng ten an hausak pha economic power house a ni bawk a ni babylon hi. Thupuan bua thu pawimawh lai ber kan thleng ta chu chu isua lai tak hi a ni thupuan bua hian isua nihna chiang tak takin a lang a, thupuan bu kan chhiah rian sakawlh number te kan hawn a, setena te kan hlau haw a, Isua ropui zia hi kan hawn tur a ni hrim hrim ringawt mai ni chu chu thupuana ropui ber lai a ni. Le bunga chuan lehkha zial hi a awm a, chumi chu khawvel Ching fel turin sual zawng zawng ching fel tura phelh a ngai ta a ni. Amah rawn chu phelh thei tum an awm lo a, van mite an ṭap a ni. Nakinah chuan mi pakhatin sakei bak nei Judah te mia mi The Lion of Judah in a phelh thei ang, lo lung ngai suh u a ti a. Le Lion of Judah Isua chu rawn lang tehreng a, amah erawh chu ber ram no talh tawh an hmu a ni. A awmzia chu eng nge? Hetah kum sanghnih kal ta a Calvary Cross a min lo tlan a, a thisen chhuahna kha hnehna famkim amah pawn a kin ta e tih kha a lo ni reng mai a. Nakina khawvela thil dik lo leh sual zawng zawng ching fel tur pawh hian tuma phelh thei loh phelh tu chu Biaram no talh tawh kha a lo ni. A van ropui em? A dawt leh chuan Isua pawl te kan hmu. Chu chu a member te ka hneh tu te chu tuar chhuak tu te an ni a. Chang Sawmpahnihna engtin nge tih mi thianghlim, Pathian thu pek awi tu te leh Isua zui tur rinawm te tan hetah hian chhel a tul zia lang a ti. Thu puan hian maw, Vawiinni hian kan hneh na thu a sawi duh ka chu chhel rawh u ti, tuar chang chang rawh u, hneh tu te ni rawh u, tuar chhuak tu te nai ki rawh u ti. Hriat tur pariatna, Isua thisen thil tih theih zia, Calvary tlanga kan tana thisen chhuak kha kumkhuaa min tlan tur, khawvel leh sual zawng zawng ching fel tur a lo ni. Thil a va nti thei em, a va han ropui em? Tin, Isua sipai hi tunah hian kan ni vek thei. Isua sipai te chu tute maw, tuar hram hrama hnehna changtute, naiki changtute Kal zel ila, thupuan bung sawm pariat sawm pakua kan thlen chauh chuan Babylon chhiat thu a kan thu kan hmu. Setana te khawpui kha a chim rum rum a, chutih lai chuan Isua pawl ten Hallelujah chorus an sa hup hup a, an zai a. Hei Handel a hla Hallelujah chorus te pawh hi he an hlasak thupuan a lang lak chhuah a siam a nia. Aw, hei hi hnehtute Overcomers Nike changtute ina an sak tur a la ni. Bawngsawm pakuana min tlantu kan Lal Isua chu sakawr var chunga in do tura a lo chhuah thu kan hmu a. Hetlaia kan hmaih thei hauh loh tur chu in do tura rawn chhuah hian in do hma hauhin thisen kai kawr a ha a ni. Eng nge awmzia a la indo si lo, hmel mahte thisen a ni thei em? Ni thei lo, an la indo lo. Ama thisen a rawn kai lawk a ni. Isua thisen thil thih theihna ropui zia hi kan Lalpa hi maw thisen kai lawkin Ama thisen ngei kai lawkin a indo dawn? A awmzia chu Kalvari a min tlanna khan maw sual zawng zawng hi a lo hne vek a, na ki hunah pawh sual do nan hian chu thisen chu lo tawk reng mai lo ni. A va han ropui em? Chutichuan Sakawlh leh Zawlnei ber chu an man a, kang mei mei dil an paih ta a. Khupuan bung sawmhnihna kan thlen chhoh chuan kum sang rorel kan hmu. Lei lawtah Setana khan kal hnan a. Isua leh a pawlten kum sang khat chhung leiah hian ro an rel a. Sakawlh chhinchhiahna pu lo zawng zawng khan Isua ro an rel pui a ni. A va han ropui dawn em he khawvelah ngei mai hian. Chutichuan kum sang rorel a zawh chuan Setana chu rei lo te chhung chhuah harh phalsak a ni a. Bum theih tam tak a va la in leh teuh tho a ni, mak ang reng hle a ni. Amari chu chumi hnuah chuan Diabola chu meidilah pai a ni a, kum khuain ngaisakin a awm ta a ni. Sual thlentu Thil engkim chawk khaw lo tu kha hremin awm a rawn chhuak thei tawh reng reng lo turin siamin a awm ta. A tawpah Isua a chak a va ropui em? Sual leh a bul Setana kha kar phawin an awm a, Isuain sual hrim hrim hi a ching fel vek. Sual a awm loh chuan natna te, ṭahna te, thihna te engmah awm tawh lo ang. Le, thupuan bung sawmhnihnaa to lampangah Isua lal thutthleng vara rorel thu kan hmu. Chutah chuan lehkhabu pahnih nei. Lehkhabu pakhatnah chuan, Tu mai pawh, nang pawh, kei pawh kan chanchin zawng zawng inziahna bu ni a. Chumi bun kel chuan kan chanchin tha lo tak tak, kan sual te inziak a tum a kan tling zo lo. Amaherawhchu Isua khan lehkhabu pakhat dang a nei hlauh mai, chu chu lehkhabute zawk nunna bu a ni. Chutah chuan a tlante, amah duhtute, amah lal leh chhandamtu a pawmtute, Hming a lo awm tlat mai nunna bulah chuan i hming emaw ka hming a awm ve chuan ama bulah nuam takin kan awm thei nga, kan hming a awm loh hlauh erawh chuan Setana te bulah khan meidila paih vein kan awm dawn a ni. Hriat tur sawmna, hnehtu tak tak ni zik luak tur leh naiki tak tak chatuan a chang tur chuan nunna buah i hming a awm a ngai, nunna buah ka hming a awm a ngai, nunna buah. I hming leh ka hming awm tur chuan enge kan ti ngaih? Isua hi lal leh chhandamtu a kan pawm a ngai ni. Isua hi lal leh chhandamtu a i la pawm loh chuan tunah hian in hlan nghal ang che. Thu puan tawp ah enge kan hmuh? Jerusalem thar kan hmu. Chutah chuan Isua leh a mite hlim takin sual leh sual in a kaihhnawih thil tha lo chi hrang hrang in a tih buai theih tawh lo in an leng za tawh ang a, ringtute an tuiha leh tawh lo vang. Tikhan thu puan Kan zir vawikhatna chu kan duh tawk mai anga, thupuan chhunga thu kan hriat loh te emaw, sawi zau kan duh te emaw, kan nei anih chuan comment lamah hian rawn dah ula, kan thiam ang angin ka inpui dawn nia, Lalpan malsawm che rawh se. Rhyme and reason.